Thlir tu te in zavai in chibai le vek u le voina kan thlir ho tur hi kum sang hni hmalama piang te chuan alung len thlak in ti ve nge ka ringa tin nun hlui suang to na rama a hruai lu ve nge chi u ka ring thupui love letter kan chiai ru star bem le try hun lai le a be bom kha ziak tu Keimah naupang chhia tih dawt aia a khan leh a kawng hmang hre chho ve ṭan. Eng eng emaw a thawh fuh tawh chuan tu tu te emaw pelh changa hnar chung a ṭenga mahni ke zungpui no lo fashion a bih a ngaih hun lai, mal pang thing sen chuk khawpa insih a ṭul fo hun lai leh thinphu leh ke pen inrual khawpa tlan chhiat pawh si uar hun lai kha a ni ve a. Star tih chu arsi tihna tiin JF Dictionary chu kan vawng bel ve na ngiang a, mahse e, tumah khan ka arsi, ka arsi kan va ti si se lo. Sawpa emaw sawnu saw ka star tih nih tawh hi chuan eng rau nge thawk a, eng tawnga hrilh fiah nge hriat va ni suh, a awmzia hi thinlungah hian a fiah ngawih ngawih thung a. Sikula chuan kan paw la la hniam a, a lungfing tawhte tlangkam ti ti beng parh hur a ngaithla in, Bem leh Chai pawh a awm ziah zirtir kan ngai bik aw zawng lo. Bem chu an lo duh ruk em em te hnena tawngkam nge an duh thu an puan chhuah na hi ni a. Chai erawh chu lehkha thawn hmanga an duh zia hahi pah an tar lan na, kut ziak haw rawp nge mai kha a lo ni reng bawk a. Chu chu a hmingah hmangaih lehkha thawn, love letter, tih a ni a. Chutah class-a a naupang pawl, a nghal rual nipa, aia u te hmangaih lehkha thawnchhiar ruk chak a tuk tindak fuan ta chu le ui pawh a vah avah chuan ek chhing a tawng e an tih ang deuhin ar tial buh chuk ang mai a hawi zawk zawk pah khan alawm pawlpuite lehkhabu phek tin A mal te te a kan keu chhuah thin a zar a, an sawi love letter chu kan chhiar ve tak hlauh thin ni. Thlansa phul kai leh hman chhuah hlau a thaw dep dep chung khan comma leh full stop pawh hmaih nei miah lo in kan chhiar chhuak dap zel thin a, mahni ta ni hauh lo mahse love letter a nih hrim hrim chuan a chhiar tu nih pawh inchhuahna tham nia kan han ngai tlat. Tikah a va han mawl theih ngawih ngawih tak em! Kan love letter chhiar lo thuntu hi keini aia pawl sang an nih loh vek pawhin tlangval hnah khat sikul naupang ngaihzawn ching leh khual vak vai nula mi tak thlemthluk thei apiang zawng ta reng reng zei loh vanga pen khat chhehsual pawh hlau em em tu an ni chawk lah taka Tawngkam te hi an duh tui hnai theiin a dawng ve lo tu tan pawha hmul thi ti ding sung sung leh thil fim pawh ko thaw heuh heuh thei tur khawpa thlum hi an hmang chawk reng a nia. A dawng tu lam te lah chuan kan chhiar ruk hlau ngawih ngawih ni awm takin an sikul kai ip te atang chuan an han phawrh chhuak ruta zal zal a, a hmun rem lai leh a biru lai ber chuhin an puar ak te beng si rial a ngheng chai chungin an han chhiar thin ta alawm le. Chutah zet zawng ar tial buh chuk chu nep te, si hal tar, thang awk chhuak leh si, ngal ban san si lo, chi si, phakar si kan han nih zawng zat zel a nih kha. Uluk el tiang, ke zungpui kawm leh thawk pawh thaw tha phal lova an chhiar zawh hnu chuan, Ching hna ko ham kan awm tih arpui mitmeng chung pawha hre ru khiau tu nana na chuan lehkha puan chu an hrawm nawk nawk a, an ka ah hnawh lut in an thial ta buai buai zel thin a nih kha. Thial fe hnu chu kan pawt parh peih bik lo tih te pawh an hria ni hmiang. Chutiang boruak kar a an chhiar hma a kan chhiar ruk hman tam tak te zing a sap tawng tlem a zawng an han ziah tel khan alawm. A changtu pa chu zero to hero a kan dah thin a, a love letter dum tu pawh lak bik riau kan ngaih tak hluai thin chu ni. A inziak lar deuh ber thin pakhat, the more I see, the more I love tih te mawlh kha a lawm le. A awmzia tur suangtuahna a hmeh belin ka hmuh zin che pawn ka hmangaih tho che tihna a nih hi ti rilru chungin kan lo ip ve chawi chawi thin a nih kha maw. A tlangpuiin chung love letter te chuan tawpkharna inang an nei deuh vek a, I chhanna ka lo nghak reng ang aw tiin a tawpkharna ni si duh emaw duh lo emaw chhanna dawng let ngei tura tlawm leh thupe rilru pu chunga an beiseina an tarlanna ni hmiang ka ti mai. An beisei ang chhan letna duhawm puar ak te kal tlang ngei a thawn let an nih chiah khan in ngaizawng chu an lo ni ta thin a. Chawfak ban lai mawlh kha a lawm le keini a ngalrualte nghal hun ni leh pek thin chu ni. Pangpar huan thing muk hnuaia in serial-a an hre dun lai hmuh loh hlauh vang khan a lawm. Mit hmuna vek khawpa bangawng kan inchuh thin chu ngaihzawng nei ve map lo ni tho mah ila, in ngaizawngte zarah ni hi a ral chekin a liam ve zung zung zel a. Kar thar kan han thlen meuh hi chuan tlar hnunglam dawhkan kil bial laia an chawlh ni hman ral dan ngaithlain thutna chang ve lo pawhin thiante darah khabe nghat meuhin Beng kan lo tun ve hru zel tho a nih kha, a eng ai tak chu ni maw? Hun a ral ve leh deuh a, in ngaizawng te in kar a khi leh sawi sep, titi leng vel te chu kan thawnthu ngaihthlak nuam tih ber leh kan beng verh ber te pawh a ni ta ve ang chu, an chhe tawh tih thu a han than dek dek tawh kha chuan engah, engati, tunge a then hmasa tu? tih buai khan kan lo buai ve leh em em mai thin a, an love letter dah that. Pen tui rim tui ngei mai a ziah. An hlut leh vawi tam a vawi tam an chhiar nun thin. Chi tha khu nan an han hmang duh ta hial lai te kha a lawm. Thil hli thlauh lo chaw kan lo thlir dauh dauh thin chu ni. Chutiang reng reng chuan hun kan hmang ral a, kum thar kan chuang kai a. Sikul khata a pawl sang ber kan lo ni ve ta. A thu a, a kum a kum kan lo zir chian tawh kha a tak ngeiin kan tawng chho ve ta a. Mahse, love letter engzat nge ka dawn a, engzat nge chi thak fu nana ka hmanral tih erawh ka sawi kher lo mai ang. Thirtute, min lo thlir sak avangin ka lawm em em a ni tih kha kan zep nawn leh hram a ni e, ka lawm e.